Исәнмесез, Фирдәүс Фәрит улы! Исәнмесез, хәерле көннәр, Гөлнар, саумысыз? Сез безнең проектыбызның беренче кунагы. Һәм мин үзем уйлап куйдым, сез бездә кунакта микән, әллә без сездә кунакта микән? Чөнки безнең проектыбызның төп максаты, театрның үзе кебек үк, кеше күңеленә сәяхәт. Барыбыз да беләбез, кеше күңеле аерым бер галәм бит инде. Һәм менә бүген без сезнең күңел сәхифәләренә сәяхәткә юл тотарга җыендык. Рәхим итегез, рәхим итегез. Хәерле сәгатьтә башладык, Фирзәт Фәритович. Башладык. Фирзәт Фәрит ул, әйтегез әле, сез бәхетлеме? Беләсезме, Гөлнара, мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Ни өчен аңлатып бирәм, ни өчен мин бәхетлемен дим. Чөнки минем яраткан эшем бар. Үземнең яраткан гаиләм бар, үземнең балаларым бар. Яраткан республикамда Яшим һәм хезмәт итәм үзебезнең мәдәниятебезгә. Шуңа күрә әнием исән, туганнарым исән, дусларым белән аралашып торам. Гомумән, һәр яңа туган көнгә шатланып, Ходайга рәхмәтләр укып уянам. Шуңа күрә үземне нык бәхетле кеше дип саныйм. Бәхетнең бер өлеше булып, әлбәттә, уңыш та торадыр. Әлбәттә, Шулай бит? Әлбәттә.
Уңыш э, булмаса, ул инде э, бер төрле кыенлыклар килеп чыкса, инде күңелеңне ничектер кыя да, э, аннан соң кул күтәрелми башлый, уйламый башлыйсың. Шуңа күрә һәрбер кешегә уңыш булса, ул уңыш, уңышлы көн үтсә, уңышлы эшләрең булса, ул үзе зур бәхет. Шуңа күрә уңыш иң мөһиме дип уйлыйм мин үземчә. Әлбәттә. Ә менә уңыш язмыш тарафыннан биреләме, әллә инде һәрбер кеше моңа үзенең көчен, үзенең хезмәтен салып яулап ала микән? Ничек уйлыйсыз? Мин уйлыйм, уңыш бирелә ул кешегә шул вакытта, үзе тырыш, тырышлыгы белән, тырышып эшләсә, эшләп куйган эшләренә, максатларына ирешсә, теге уйлаган планнары тормышка ашса, Э, шушы инде ул уңыш дип уйлыйм мин аны э, әлбәттә гел генә ул булмаска да мөмкин э, көндә дә булмаска мөмкин әмма ләкин һәрбер көннең һәрбер атнаның дип әйтергә кирәк һәрбер айның үзенең матурлыклары бар шуңа күрә уңышсыз булган көннәр дә була уңышлы булган көннәр дә бар ул баланс булырга тиеш шуңа күрә гел генә уңышлы булса да ул бит дөрес булмый дип уйлыйм минемчә шуңа күрә ул төрлечә булырга мөмкин Театр бит инде ул үзенә күрә бер зур дәүләтнең кечкенә моделе. Шулай. Менә шушы театрны кечкенә дәүләт белән идарә итүдә иң авыры нәрсә сезнең өчен? Бик катмарлы сорау. Бик катмарлы сорау. Элек бит инде менә барыбызга да мәгълүм ки, Наполеон дигән ни булган бит инде, Наполеон Бонапарт. Ул бит инде бик, бик көчле полководец. Легендар. Ул бит инде легендар полководец. Бөтен галәмгә билгеле полководец дип әйтергә кирәк. Бөтен дөньяны яулап алган заманында, хәтта Мәскәү, Мәскәү ягына да килгән э, Наполеон бит инде ул. Вот шушы бөек кешенең сүзе бар, аны бөтен кеше дә беләдер инде. Я буду лучше управлять войском, чем труппой театр дигән. Э, аның сүзендә дә дөреслек бардыр бәлки. Чөнки мин нәрсә әйтер идем? театр үзенә күрә ул э, театрдагы артист һәм гомумән театрдагы э, эшләгән кеше алар һәрберсе алар бала бала э, акыллы дип бала холыклы дип әйтергә кирәк һәрберсенә артист бигрәк тә артуш тушный товар бит инде һәрберсенә аерым аерым игътибар кирәк аерым сүзләр аерым сүзләр кирәк әмма ләкин менә шушында шушы балансын тапсаң мин уйлавымча

Болай дип әйтер идем мин, артистлыктан директорлыкка килгән җитәкче идеаль җитәкчедер театр өчен, чөнки ул артист һөнәренең, театр төзелешенең бөтен нечкәлекләренә кадәр төп-төбеннән үк белә. Соң, әлбәттә, әлбәттә. Бу ярдәм дә итәдер сезнең эшегезгә? Әлбәттә, ярдәм итә. Чөнки мин үземне, үземә килгәндә, мин инде студент вакытында, институтта укып йөргән вакытта ук, беренче курстан үзем монтировщик та булып эшләгән кеше Башкорт академия драма театрында, Гафури театрында. Э, массовкаларда да катнашкан кеше мин э, помощник режиссер ярдәмчесе булып эшләгән кеше шуңа күрә анан туймазы театрына э, килгәч инде бөтен эшен дә эшләп караган кеше мин бөтен баскычлар бөтен баскычны үттем ул гримерын да үттем сәхнә машинисын да үттем хәтта театрның машиналарын да йөреттем төрле эшләр эшләдем шуңа күрә мин әйтер идем үземне театрны төптән беләм дип театрны төптән белгән җитәкчегә нык Ярдәм итә менә бу җитәкче, гомумән, театр җитәкче булуы. Чөнки барсын да аңлыйсың. Ә театрда бит ул шундый әйбер, ул әйтер, урысча әйтмешли, специфический учреждение бит ул үзебездә әйтергә кирәк. Бөтен әйбер, бөтен цехлар, менә спектакльнең ничек чыкканын, теге уку процессыннан башлап һәм инде тамашачыга апарып җиткәр, җиткергән өчен анда ничәмә генә баскычлар, ничәмә генә таулар, ничә генә Э, ниләр дип әйтергә кирәк борылышлар аларны бит каршылыклар да каршылыклар әлбәттә генә бит инде теге уңай як кына булып бармый төрле чаклар була спектакльне чыгарган э, вакытны азак азак кымбәләрендә ниндидер борылышлар килеп чыга э, әмма ләкин шуны бергәләп коллектив белән бергәләшеп аңлашып үткәндә генә спектакль уңышлы була һәм тамашачыга спектакльне чыгарсаң шунда инде ул күңелле дә ул шатлыклы да Иң зур җимешебез шул бит инде. Иң зур җимешебез шул безнең, Иң татлы. Шуның өчен барыбыз да эшлибез. Шуның өчен. Тамашачы өчен. Әлбәттә. Фирзәт Фәритович, менә сез озак еллар Туймазы театрын җитәкләдегез һәм менә шул дәвердә аның алга китеше өчен, аны үстерүдә зур көч, зур хезмәт салдыгыз. Барыбыз да беләбез, театр коллективы кайларда гына гастрольләрдә булмады. Нинди генә спектакльләр белән, нинди генә проектлар белән танылу алмады. Административ өлкәдә булсын ул яисә иҗади коллективта булсын, көчле, талантлы команда туплап, сез менә шушы коллективны бүгенге көндә бөтен республика театрлары арасында лаеклы дәрәҗәгә күтәрдегез. Һәм бүген Әлбәттә, бәлки сөйләп китергә теләгез бардыр андагы? Әй, чынлап та, Туймазы театрда эшләгән дәвердә бик күп көч салынды театрга. Аны сөйли башласаң, көн дә җитми, төн дә җитми дип әйтергә кирәк. Мин Туймазы театрында озак эшләдем. Үземчә әйтер идем, уңышлы эш булды. Бүгенге көндә театрның үзенең йөзе, үзенең бите бар. Һәм аның инде бүгенге көндә менә дигән җитәкчесе дә бар. Ул, менә минем коллегам бит, Руслан Рәфис улы Вахитов театрны җитәкли һәм алып бара. Минемчә, театрда һәрбер кеше, театрда һәрбер хезмәткәр, Туймазы театрында һәрберсе үз урынын һәм үз эшен белә. нәрсә дип әйтәсем килә инде коллегаларыма Туймазы театрына алда көндә иҗади уңышлар шушы булган әйберне югалтмыйча түкмичә чәчмичә алга гына барсалар бөтен әйбер дә әйбәт булачак шулай ә, сез бүген нур театрында әйе менә шушы фразаны тәмамлап ниләр әйтер идегез мин нур театрына килдем мин нур театрына килдем инде элегриттән шуны килгәннән бирле шуны әйтәм мин нур театрына эшләргә килдем Эшләргә килдем, эшләргә килдем дигән сүздә ул зур мәгънә ята. Аны әгәр уйлап карасаң, чынлап та зур мәгънә ята. Нур театры, үзебезнең Уфа Нур татар дәүләт театры бит инде, хәзер бит инде менә быел 29 нчы иҗат мизгелен ачты, Алла бирсә, икенче елга зур өметләр белән 30 нчы иҗат мизгеленә аяк басып киләбез. Әйтер идем, бик матур, бик әйбәт, теге профессиональ дәрәҗәдә тупланган коллектив бар. Артистларыбыз, Аллага шөкер, бүгенге көндә йөзек кашлары артистларыбыз да бар. Һәм инде театр хезмәткәрләре дә барсы да үз урынында. Шуңа күрә Нур театрына эшләргә килдем дигән сүз, бу шушы булган, бөтен булган Нур театрының эшләрен дәвам итеп, Э, әлбәттә яхшы якка салынган традицияләр салынган традицияләрне калдырып амаларны зурайтып һәм инде э, тагын да яңадан яңа булган э, юнәлешләр яңадан яңа булган спектакльләр баскычларны үрләрне теге үрләргә менеп һәм инде гастроль географиясен дә зурайтып яңадан яңа матур зур театраль форумнарда катнашып Театрыбызны, әлбәттә, теге республика һәм күрше өлкәләргә генә түгел, бөтенләй Рәсәй уровенена, Рәсәй дәрәҗәсенә һәм инде чит ил дәрәҗәсенә чыгарырга дигән ниятләрдә, планнарда яшәп ятам, Алла бирсә. Амин, иншалла.
Амин, шулай булсын. Бик матур өметләр, бик матур хыяллар, планнар тормышка ашырырга насыйп булсын. Амин. Әмма ләкин менә шушы сорауны бирмичә мөмкин түгел. Сез Бик авыр, сынаулы чорда килдегез театрга. Әмма менә әйтеп киттек бит инде, мин беләм, сез авырлыклар алдында, сынаулар алдында югалып кала торган, бирешә торган шәхес түгелсез. Нинди генә сорау турса, туса да, нинди генә чорда да, нинди генә вакытта да сез һәрбер сорауны бик җиңел генә чишәсез, бик җиңел хәл итәсез. Бу сезгә ничек шулай бирелә? Сәләтме, әллә тәҗрибәме? Чынлап та,
килә килгәннән бирле, Уфага килә килгәннән бирле үземә үзем инде бер йөз тапкыр кабатлаганмындыр. Фирзат, бик авыр мәлдә килдең, дип. Чынлап та, бу безнең республика гына түгел, бөтен дөньяга төшкән бәла. Инде инде алай бирсә бетсен дип уйлыйсың бит инде көндә иртән торган саен шуны уйлыйсың. Чөнки нык, нык теге әйтергә кирәк, камачаулый эштә, нык камачаулый. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, нинди генә кризис булса да, нинди генә шушы пандемияләр булса да, театр ул яшәгән, театр ул яши һәм театр яшәячәк. Әлбәттә, авырлыклар булмыйча тормый ул, кызык булмый авырлыклар. Авырлыкларны җиңеп чыгар өчен без бар. әйтергә кирәк, зур иҗади коллектив бар һәм аның үзебезнең ярдәмчеләребез бар. Республикабыз бар. Шуңа күрә ничек кенә булса да республикабыз да, хөкүмәтебез дә ярдәм итә. Бу нидә тамашачыбыз, тамашачыбыз ярдәм итә. Әлбәттә, тамашачыга авыр. Тамашачы бит инде бик нык сагынды театрны. Ничек кенә булса да форсаттан файдаланып шуны әйтәсем килә. Хөрмәтле дуслар, әгәр дә безнең спектакльләребез алмашынса, әгәр дә спектакльләребез теге булмаган көннәрдә булыр, Бәлки, шуңа күрә алдан гафу үтенеп куябыз. Нишлисең, шундый замана, шундый чор. Шуңа күрә безне дөрес аңлагыз. Ә инде без сезнең алдыгызга чыгарга көндә әзербез, көндә әзербез, э, тырышабыз һәм инде өметләнеп көтәбез шушы бәлаләрнең, афатларның бетүләрен. Э, авырлыклар э, бетер, җиңербез дип уйлыйбыз. Пандемияләр киләләр дә китә, ә театр яшәячәк. Инде тырышырбыз кулдан килгәнчә Бөтен булган проблемаларны, бөтен булган авырлыкларны чишергә, әм әлбәттә инде җиңел итеп чишергә, ул безгә Ходай Тәгалә кушкан, без булмаса кем соң дип әйтергә кирәк. Безнең вазифабыз, миссиябез.
Безнең вазифабыз, миссиябез шул. Безнең бөтен миссиябез тамашачы өчен хезмәт итәргә. Шуңа күрә дөрес итеп аңласыннар иде, рәхим итеп. Сез минем алдагы сорауыма җавап та биреп куйдыгыз, Фирзәт Фәритович. Мин сорасым килгән иде, менә э, инде ничә еллар, ничә буатлар дип әйтергә мөмкин. Бер буаттан артык инде, бер гасырдан артык бу сүз бара бит, театр бетәчәк, телевидение, интернет аны алыштырачак. Сез җавап бирдегез. Театр булды, булачак һәм калачак. Минем алд Әйе, менә бу сорау ул элек-электән килгән сорау, ул каяна барсаң да, Мәскәүдә булсаң да, чит илдә булсаң да, андый журналистлар андый сорауны сорыйлар. Ә бүгенге сынаулар алдында бигрәк тә. Бүген актуаль бу сорау, э, шуны әйтер идем. Сез беләсезме? Э, әйе, күп ишетелде ул. Менә э, театр бетәчәк, ул үзеннән үзе чыгып китәчәк. Театр бетмәячәк беркайчан да. Чөнки тамашачы белән артистларның менә сәхнәдә теге тере сөйләшүе Тере спектакль каравы үзе бер гомер бит ул. Аны менә, әлбәттә, кайбер кеше шулай уйлыйдыр да. Ничек мин анда йөрим инде? Әлбәттә, менә шушындый вакытта, авыр вакытта телевизорга, телевиз, диванга ятам да, телевизорны карыйм да, миңа шул җитә. Әмма ләкин ул дөрес түгел. Әгәр дә кеше бер тапкыр театрга килеп спектакльне караса, теге э, театрга килер алдыннан бер төрле фикер йөртеп, театрда спектакльне карап, театрдан чыгып киткән вакытта икенче төрле фикер туса икән, аны катарсис дибез бит инде, бит. Шушы әйберне, теге, шушы әйберне тойса кеше, шушы катарсисны, ул гомумән театрга бил киләчәк. Ул ихтыяҗ аңарда калачак. Әйе, ул без үзебезнең теге театр театрлар арасында теге театраль чир дип әйтәбез аны. Әгәр дә бер төрле театрга кеше үзен җәлеп итсә, ул театрдан чыга алмаячак. Һәм шулай булсын иде, һәм шулай булачак Алла бирсә. Шуның өчен театр профессиональ дәрәҗәдә нинди генә пандемияләр булса, нинди генә авырлыклар булса да, театр үзенең профессиональ дәрәҗәсен төшерергә тиеш түгел. Ә менә шушы, сез әйттегез бит инде, яңалыклар булып тора һәрвакыт диеп. Милли театр турында, менә үзебезнең татар театры турында менә сөйләшеп китәсем килә. Татар театрының менә бүгенге көн сәясәтендә, бүгенге көн күзлегендә урыны ничек? Алга таба дәвам итәр икән, милли традицияләр сакланып калу уңайлырак, кулайрак булыр микән? Әллә исә ниндидер новаторлык юлына басып, ниндидер бер яңа формациягә килү җайлырак, әйбәтрәк булыр микән ул? Ничек уйлыйсыз? Сез беләсезме, Гөлнур,
яңа формациягә ничек кенә без теликме, теләмикме, хаман килеп, бары килеп барабыз. Шул ук әйтергә кирәк, менә шушы опять нигә әйләнеп кайтсак, пандемиягә әйләнеп кайтсак, Менә бу онлайн форматлар бит инде, YouTube каналлары. Ничек телибезме без, теләмибезме, без тамашачы белән э, театр менә яскын ябылып торды бит инде. Бөтен булган театрлар, филармонияләр ничек кенә булса да бөтенләй э, онлайн форматка күчеп беттек дип әйтсәк була бит яз көннәрен. Э, менә әлегә көндә бит әле без ничек кенә булса да 30 процентлык тутыру, тутыру зал белән Барыбер эшләп киләбез. Минемчә, мин, мин шундый кеше. Мин уйлыйм болай, театр ул, бигрәк тә милли театр, ул традицион рәвештә калырга тиеш. Булырга тиештер, әлбәттә, каядыр булырга тиеш яңа, яңа төрле спектакльләр, яңа төрле алымнар, яңа төрле режиссерларның яңа теге лабораторияләр дип әйтергә кирәк, яңа уйлар, экспериментлар булырга тиеш. Һәрбер әйбернең үз урыны бар. Әмма Милли театрның төп миссиясе, мин әйтер әйтер идем, миллилектә булырга тиеш. Ничек кенә булса да, милли театр ул классикада булырга тиеш. Милли театр классика тәшкил итсә, ул менә күбрәк классика тәшкил итсә, халык ул бит инде барыбер дә үзебезнең Галиябануларны, Туган телебездә, үзебезнең туган телебездә, туган моңнарыбызны, үзебезнең гәршәлләребезне, үзебезнең Ай тотылган төндәләребезне, менә шушындый спектакльне, спектакльләр, шушы драматургиягә Халык барыбер ярата, чөнки алар классика. Алар классика. Һәм ул классиканы ничек итеп, нинди рәвештә китереп бирәсең бит тамашачыга. Ә, мин уйлыйм, традицион рәвештә бирергә тиешбез без аны. Шул вакыт ана театр үзенең төсен, үзенең йөзен югалтмый. Ә һәрбер эксперименталь әйбергә, һәрбер эксперименталь әйбергә, эксперименталь спектакльләр, әлбәттә, алар балар. Әйткәндәй, безнең театрда заллар бар. Заллар бар.
Кече зал да бар, бигрәк тә 50 урынлык зал да бар. Чөнки яңа форматтагы спектакльне караучылар күпләр алар, карасыннар, алар өчен дә эшләячәкбез. Әмма төп миссия безнең, миллилектә. Мин аны инде әйттем, һәм кабатлыйсы килми. Амин, шулай булсын. Менә театрның нигезе булып гомер-гомергә драматургия торды. Әйе. Әйтеп киттегез, авторларны, әйе, әсәрләрне. Әйе, әсәрләр. Бу инде безнең канга сеңгән милли кодыбыз дип әйтергә мөмкин бу әсәрләрне. Ә, миңа калса, бүгенге көндә театрда күбрәк

Спектакль аламар исә режиссер гаепле. Әгәр дә спектакль бик шәп булса, артистлар шәп. Менә анда ниндидер бер теге э, баланс табып булмый дип әйтергә кирәк. Ул режиссерның режиссерлыгыннан да торадыр инде. Э, күп режиссерлар бар бүгенге көндә бит инде һәм э, элекке вакытларында бит инде үзебезнең татар-башкорт театр дөньясыннан бит инде Россия кимәлендә һәм бөтен дөнья кимәлендә алган вакытта Режиссер ничек кенә булса да чынлап әйтергә кирәк чынлап әйт театрда бөтен күп нәрсә спектакльның һәм драматургиянең уңышлыгы 90 процент дип әйтергә кирәк мин әйтер инде 90 процент режиссердан тора режиссердан тора әнә артистлар чынлап анасын әлбәттә артистлар артистлар да бар ну бит теге спектакльне куйгач режиссер китә Теге режиссер бит инде бала тудыра. Кала артистларга спектакль. Ә ничек режиссер нинди юнәлештә аларны кертеп җибәргән материалга, драматургиягә, шушы спектакльга, шулай ни бара бит инде бу спектакльдә. Әлбәттә, менә мин искә аласым килә режиссерлар бит инде безнең менә республикабызның Рифкат Вакилович Исрафилов бит инде. Татарстан алганда Марсель абый Сәлимҗанов. Менә бүгенге көндә бит бик уңышлы дип әйтергә кирәк. Уңышлы гына түгел инде, би уже бик теге бөек режиссер дип әйтергә кирәк, Фәрит Бикчәнтәев. Һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм менә инде, Аллага шөкер, бүген театрыбызда үзебезнең баш режиссерыбыз Азат Надир улы Җиһаншин. Нәрсә дип әйтим, бик талантлы режиссер. Бик талантлы режиссер. Юкка гына чакырмадым мин аны Нур театрына безгә. Аның белән без Туймазы да театрында бик күп Э, эшләп алдык. Һәм инде ул бик э, актер буларак, ул үзе дә менә әйтергә кирәк, ул да актер кеше. Актерлыктан ул актер белән башлап, ул бит Мәскәүдә дә укып чыкты бит инде менә теге югары образование дип әйтергә кирәк. Образование түгел монда. Ул инде режиссер булган, ул язылырга тиеш, маңгаеңа язылырга тиеш бит инде режиссер булырга тиеш. Дөньяга бик күп уңышлы спектакльләр. Һәм инде менә бүген бүген көндә бик уңышлы эшләп ята. Э, Азат Надир шуңа күрә уңышларына телим. Театрга режиссер кирәк. Режиссер Сез театр театр түгел. Шуны гына әйтер идем. Иҗади лидер.
Иҗади лидер, чынлап. Художественный җитәкче дип әйтергә кирәк режиссерны. Шулай.
Ә, белүемчә, сез бүгенге көндә драматургия белән дә бик кызыксынасыз. Театрга килгән һәрбер әсәрне укып барасыз, үзегез шәхсе. Бу күп директорлар эшли торган эш түгел, дөресен генә әйткәндә. Ә бүгенге драматургия турында менә фикерләрегез ничек? Бармы драматург сезнең күңелегезне җылыткан ниндидер менә исемнәр Кешеләр, шәхесләр, драматурглар бармы, гомумән, автор? Кызганычка каршы, кызганычка каршы, ниндидер сәбәпләр бар микән моңарга, әйтә алмыймын. Беләсезме, кызганычка каршы, драматургия республикада сүнеп бара. Ничек кенә булса да сүнеп бара. Бар драматургларыбыз, Аллага шөкер, Наил Әсхач Гаетбаев бар бит инде. Менә яңарак кына куйдык Мөдәррис абый Багаевның менә Бер мәл шәһәрдә дигән. Язалар. Язалар, әмма ләкин мәсьәләдә җитешми. Бәлки татар телле авторлар менә татар телле авторлар юк.
Юк дип әйтергә кирәк. Без бит тәрҗемә итәбез бит инде ничек кенә булса, урысны тәрҗемә итәбез, башкортчадан да татарчага тәрҗемә итәбез. Бурлагында бит башкорт белән татарның бит аермасы бик әз, әмма ләкин безгә тәрҗемә итәргә туры килә. Шуны әйтәсе килә, күбрәк яшьләр язсыннар иде. Язсыннар. Минемчә, ул, белә, беләсезме нәрсә, драматург ул ничек кенә булса да барыбер театрда туырга тиеш. Драматурглар театрга китер, китереп менә бирмәсеннәр иде әсәрләрен. Менә бар шундый драматурглар, мин аны Нурдан гына әйтмим, Туймазы театрында эшләгән дәвердә дә шундый хәлләр. Язалар да китереп менә бирәләр. Менә куегыз, менә шушы мин яздым, сез куерга тиешсез. Ә укып карасаң ул, ул пьесаны язган, анда бит Эшләргә кирәк, анда көне-төне эшләргә кирәк. Шуны әйтәсем килә драматургларга, э, пьесаларын китереп, бергәләп укып артистлар белән, бергәләп тәнкыйтьләп, бергәләп ниндидер җитмәгән якларын уйлашып, барыбыз да теребез, барыбыз да куй ярдәм кулы сузырга э, әзербез. Бергәләп эшләсәк, ниндидер бер матур әсәр тууырга гына тора бит. Чөнки нәрсә дә шул ярдәм кулын сузырга кирәк бер-беребезгә. Театрда монда күп көч салырга тиеш. Без бергә эшләргә тиешбез. Шулай эшләгән вакытта гына матур әсәрләр, матур Галиябанулар, матур Рәйсәләр, матур Прометейлар туырга тора республикада, Аллаһы бирсә. Шулай булса, шундый тандемда эшләсәк, шулай булыр дип иманым камил шуңа. Мин бик шатланып утырам әле сезнең менә бу сүзләрегезгә, Фирзәт Фәрит улы, чөнки безнең әлегә кадәр эшләп килде Теннур театрында яшь татар телендә язучы яшь драматурглар лабораториясе. Әйе. Һәм әлеге вакытта әле әзрәк сүнеп тора. Э, бу лабораторияне инде күбрәк режиссер алып бара, режиссер җитәкли. Бәлки киләчәктә без дәвам итәрбез бу эшебезне. Әлбәттә, әлбәттә бу эшне ярдәм э, бу эшне дәвам итәргә кирәк. Чөнки үзебездә, үзебезнең театрыбызда драматургларны Драматург ничек нәрсә дә театр тудыра. Шулай Драматург дисез, театр. Туфанны э, тудырды Валет Каркамал театры. Театр. Мустай Кәримне тудырды. Театр. Мустай Кәрим, әлбәт, тудырды дип әйтү бик зур ни әйтем. Әмма ләкин Әнгам Атнабайлар. Әнгам Атнабайлар. Ибраһим Абдуллиннар.
Э, Ибраһим Абдуллиннар. Бары театр, барыбер. Театр куйса, э, тиешле дәрәҗәдә куйса, шушы әйтергә кирәк әсәрләрне. Ул инде Халыкка да билгеле була, халык та карый һәм инде телдә дә була ул. Шуңа күрә бу инде дәвам итәбез, Алла бирсә, мотлак дәвам итәбез бу әйберне. Шушы көннәрдә башларбыз дип, бергәләп, бергәләп баш режиссер белән дә һәм инде сезнең белән бергәләп бу эшне дәвам итәрбез дип өметтә калам. Фирдәс Фәритович, менә сез соңгы елларда, әйтик, өч-дүрт елда караган спектакльләр арасында сезне тетрәндергән берәр әсәр булдымы, яисә күңелегездә тирән тәэсир калдырган?

Бик йөри алмагач та, теге тегендә, монда бар, теге командировкада булырга туры килде. Карадым, бер спектакль мине тетрәндерде. Шушы спектакль э, инде э, шушы спектакльның э, тарихын да әзрәк кызганычка каршы әйтә алмыйм хәзер исемен, чөнки ул 1-2 ел элек булды. Карадым Золотай теге алтын битлекләр бит, Золотай маскага номинация алган спектакль. Бик Көчле тәэсир итте бу спектакль миңа. Шуңа күрә андый спектакльләр булырга тиеш. Андый спектакльләрне без дә куярга тиешбез. Безнең шуны карап, менә хәзер бүгенге көндә шуны уйлыйм, безнең бөтен мөмкинчелекләребез дә бар. Шуңа күрә шундый матур, тетрәндергеч спектакльләр булырга тиеш. Ә инде менә республикабызда караган спектакльләребезнең берсе дип әйтергә кирәк, ул менә Айрат Апушахманов куйган Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен ача дигән спектаклен карагач, мин бик ни тетрәндерде, бик әйтергә кирәк. Беренчедән, драматургия, ну, инсценировка дип әйтергә кирәк, көчле. Һәм инде режиссура, режиссура һәм инде актерларның шушы Дәүрен шушы спектакльның спектакльне матур иттереп һәм инде аңлашырлык иттереп теге бирүләре, уйнаулары нык тетрәндерде мине. Азаккы ел, менә быел азаккы караган спектаклем республикабызның милли яшьләр театрында булды. Ул Чыңгыз Айтмайтовның Тополек мой в красный косынке дигән нәрсә дип шушы спектакль бик матур Э, зур ниләр калдырды. Шуңа күрә э, һәрбер театрның үзенең матур спектакльләре бар. Э, Нур театрының бөтен спектакльләрен карап бетмәдем әле. Әмма ләкин андый спектакльләр безнең театрда да ул мине түгел, бөтен булган тамашачыны, бөтен булган инде профессиональ тамашачыларны дип әйтергә кирәк. Ул тригетиклар ниләр дигәндәй, аларында аларга тәэсир итер безнең спектакльләр ул әйберсе. Шундый өметтә калам. Ә сез спектакльне караганда Гади тамашачы буларак карыйсызмы, әллә инде профессиональ күзлектәнме? Ничек? Беләсезме, тырышам карарга профессиональ күзлектән. Беренче шулай башлыйм. Ничек те менә бу теге ягын карыйм, бу ягын. Әгәр спектакль бик матур булса, теге спектакль күңелгә ятса, мин онытам үземнең театрда эшләгәнемне, Ротам үзенең директор булганымны һәм шул тиклем шушы спектакльгә кереп китәм дә, рәхәтләнеп дөньяны онытып спектакль карыйм. Димәк, чын-чынлап сәнгать әсәре була. Әйе, чын-чын әсәре булса, менә Нур театрында бер-ике спектакльдә шулай булды бүгенге көндә. Бик куанычлы хәл. Тәнкыйть дигән төшенчәгә мин сезнең фикерегезне беләсем килә. Тәнкыйть тормышта, эштә, театрда Булырга тиешме ул? Ни формада? Әлбәттә.
Тәнкыйть э, ул, беләсезме, әгәр дә менә театр спектакль чыгарды, халык тамашачыга бик нык ошады бу спектакль, дәррәү алкышлар булды бит инде, бик э, ни китте, тамашачы бик э, ошатып китте бит инде спектакльне һәм икенче көндә киләчәк бит инде бу спектакльгә. Беркайчан да театр үзенең эше белән, театр, актер, режиссер, гомумән, директор дип әйтергә кирәк, үзенең эше белән канәгать булырга тиеш түгел, минемчә. Тәнкыйть булырга тиеш. Нинди генә дөрес, эчке тәнкыйть беренчедән дә. Тәнкыйть, әйе. Нинди генә идеаль формада формалашкан спектакль булган вакытта да, аның Ну, булмый шундый әйбере, теге кыек, ничек кенә булса кыек ягын үзен үзен табарга тиеш. Дөрес әйтегез, ички ягыннан. Ул нәрсәдер ошарга тиеш, менә әзрәк кенә кемсетергә тиеш. Шуңа күрә мин уйлыйм, тәнкыйть булырга тиеш. Но тәнкыйть булырга тиеш, теге урысча әйтмешли, критика не ради критики. Конструктив. Конструктивный критика булырга тиеш. Шул вакытта син аның белән ризалашасың. Ризалашасыңмы, ризалашмыйсыңмы, үзең карыйсың. Әмма ләкин без э, профессиональ, бу бит безнең профессия, безнең профессия. Без аны ничек кенә булса да тыңлап бетерергә тиешбез. Шуны аңларга тиешбез. Әгәр без аны кирәк дип санасак, без аны үзгәртергә тиешбез. Кирәк дип санамасак, без аны шулай калдырырга тиешбез. Тәнкыйть булырга тиеш, шуны әйтергә кирәк. Дусларча матур гына теге бер берне кыерсытмыйча чөнки күп ишеткәнем бар тәнкыйтьне теге критика ради критики дигән ишеткәнем бар ул теге кешене бигрәк тә кәмсетү дигән кара төсле э, кара төс әй чынлап та шулай ул дусларча булырга тиеш э, критика ул тәнкыйть тәнкыйтьсез театр булмый гомумән ул булмаган һәм шулай булыр дип ышанасым килә тамашачы бүгенге көндә сәхнәдә нәрсә күрергә тели һәм театр бүген сәхнәдә нәрсә куя менә шушы ике арада Уртаклык бармы, юкмы, сезнеңчә? Менә тагын бер катмарлы сорауларның берсе, әмма ләкин бик популяр сорау бүгенге көндә. Әйе, төрлечә без ишетәбез. Менә бу театр шул әйберне генә куя, бу театр гел комедия генә куя, бу театр менә мелодрама гына куя. Минемчә, беләсезме, та әйләнеп кайтам шушы профессиональ театр булгачтын, монда баланс булырга тиеш. Театр гел генә комедия артыннан да барырга тиеш түгел. Театр гел генә мелодрама артыннан да барырга тиеш. Театрда ниндидер баланс бар. Менә шул ук драмасы да үз урынында булсын, шул ук трагедиясе дә үз урынында булсын, шул ук комедиясе дә үз урынында булсын, әмма ләкин алар тиешле дәрәҗәдә, профессиональ кимәлдә булсын. Шул вакытны театрга тамашачы киләчәк. Театрны тамашачы э, яратып карыячак спектакльне. Шул вакытта театрга тамашачы чират торып билет алачак шушы вакытта гына. Ә театрны, ради э, театрны именно Теге бүген шушыны куйырга кирәк дип кенә ул минемчә дөрес политика түгел. Э, шуңа күрә театрның үзенең репертуар политикасы булырга тиеш. Ул э, театрның ход советы, менә әдәбият бүлеге белән бергә, э, режиссерлар дип әйтергә кирәк. Һәм җитәкчеләр бергәләп утырып уртага теге урта урта урта теге круглый стол дип әйтергә кирәк. Шунда утырып, уйлашып, шундый бер бер выверенный бер әйбер булырга тиеш. Шуннан гына репертуар төзелеп, тамашачыны шулай җәлеп итәргә кирәк. Шулай.
Ә, Менә тиздән шушы уңайдан әйтеп үтәсем килә. Сезнең Азат э, Җиһаншин белән бергә бер тандемда, бер командада куелган яңа спектакльнең премьерасы тамашачыга тәкъдим ителәчәк. Ул да булса Мансур Гыйләҗевның, татар драматургы, Казанда яшәүче билгеле драматург Мансур Гыйләҗевның Көлмәгез, мин үләм исемле спектакльнең премьерасы. 13-14 һәм 20 ноябрьләрдә Без аны тамашачыга уйнаячакбыз. Әйткәндәй, тамашачылар безнең премьерабызга рәхим итегез, унөче, ундүрте һәм егерменче ноябрьләрдә Мансур Гыйләҗевның Көлмәгез, мин үләм спектакленең премьерасы. Бу уңайдан минем сезгә соравым, сез Драматург белән танырсыз, пьеса белән танырсыз. Өч ни өчен? Ни өчен Мансур Гыйләҗев? Ни өчен Көлмәгез, мин үләм? Ни өчен Азат Җиһаншин? Беренчедән, Мансур абыйны күптәннән беләм. Күптәннән беләм. Аның белән он таныш булмаган кешесе юктыр инде аны. Бөтен Татарстан да, Башкортстан да белә бит инде аны. Икенчедән, Пьесаны бит инде менә мин үзем актер кеше, иҗади кеше буларак бит инде иң беренче үзегез дә әйттегез, пьесаны мин укыйм. Менә бу пьесаны укыган вакытта миңа гомергә булмаган бер ярты сәгать вакыт җитте. Шул тиклем пьесаны укыган вакытта мин шушы пьесаны Укыган вакытта ук уже спектакльне сәхнәдә күрдем. Гашык булдыгыз. Гашык булдым драматургиягә. Э, күрдем кемнәр уйнаганын һәм Аллага шөкер, минем белән э, ризалык э, ризалык белдереп, шулай иттереп театрыбызның баш режиссеры, режиссерыбыз Азат Надирович шундый распределение эшләгән. Мин шушы кешеләрне күргән идем, Шушылай һәм шушылай булачак дип. Шуңа күрә бу пьеса бик ошады. Әлбәттә, Мансур Гыляжев, әлбәттә, Көлмәгез мин үләм һәм әлбәттә, Азат Җиһаншин дидем. Һәр театрда буыннар бәйләнеше өзелмәскә тиеш бит инде. Яшьләр һәрвакыт театрга килеп торырга тиеш. Гомумән, сәхнә яшьлекне, матурлыкны ярата. Әлбәттә, әлбәттә.
Әйе. Һәм сез җитәкче буларак менә театрның алдагы көндә менә яшьләр белән, яшь кадрлар белән тулыландыру ягында нинди планнар белән яшисез? Сез беләсезме, Аллага шөкер, бүгенге көндә театрыбызның труппасы, мин әйтмәсем, теге бик картайган дип, яшьләребез дә бик күп. Менә сез әйтмешли, чынлап та, сәхнә ул ничек кенә булса да яшьлекне ярата. Э, артист кеше ел сайын э, теге алга түгел бит инде ничек кенә булса да яшебез зураеп килә ничек кенә теге яшьләребез гафу итегез тышкы кыяфәттән генә дә түгел ул эчке тәҗрибә белән әлбәттә сәхнәдә күренеп тора әйе сәхнәдә күренеп тора э, урта буынга да китеп баралар яшьләребез шуңа күрә менә аллага шөкер сөйләшүләребезне тәмамладык Э, быел э, сөйләштек инде мәдәният министрлыгы тарафыннан да һәм инде уфа дәүләт сәнгать э, институты тарафыннан ректор белән дә сөйләшүләр сөйләшеп беттек инде безгә ризалык бирделәр 21 елда июнь аенда без махсус уфа нур татар дәүләт театры өчен махсус Курс җыячакбыз. Бөтен булган курс безнең өчен генә була. Курсның художество җитәкчесе итеп үзебезнең режиссерыбыз Азат Надировичны тәгаенлиләр. Шуңа күрә курс җыябыз ни Нур театры өчен. Инде тагы шуны әйтәсем килә, кемнәр унберенче классларны, унберенче сыйныфларны тәмамлыйлар, рәхим итегез, икенче елга махсус Нур театры өчен сезне чакырып калабыз һәм театрда инде аларны Театрыбызда укытып, театрыбыз, театрга, спектакльләргә җәлеп итеп, беренче курстан башлап инде, дипломга тиклем укытып театрда һәм мине театрда калдырырга, театр эшләтергә дигән өметләребез бар. Бик яхшы хәбәр. Әйткәндәй, Фирзәт Фәридович, ә бүгенге көндә актер профессиясенең бүгенге көн күзлегендә үзенең кыйммәте ни дәрәҗәдә? Сез беләсезме, аның кыйммәте ничек дип, ул элек-электән бит инде әйтергә кирәк, актерның профессиясе аның авыр профессия. Матди яктан да авыр дип әйтергә кирәк. Ул гастрольләр, ул спектакльләр, актер профессиясе бик кирәк профессия дип саныйм. Нык кирәк профессия. Чөнки без хезмәт итәбез үзебезнең халкыбызга. Үзебезнең телебезне югалтмаска без зур миссия алып барабыз. Һәм. Без дә булмаса кем? Телебез югалмасын, гореф-гадәтләребез югалмасын, үзебезнең традицияләребез югалмасын дигән кебек. Һәм без шушы ни тиклем шушы нидә юнәлештә без зур эш алып барабыз. Шуңа күрә ни тиклем авыр булса да, но шул тиклем благородный дип әйтергә кирәк. Ни, бик әйбәт һәм кирәк профессия. Иң матур, иң кирәкле профессияләрнең берсе. Иң кирәкле профессия бүгенге көндә артист, театр артисты. Тиз генә блиц интервью, Физет Фәрит улы. Әйе. Кешеләрдә нинди сыйфатларны хөрмәт итәсез? Кешеләрдә э, э, иң э, шундый сыйфат тугрылык. Тугрылык. Яратмыйм алдашкан, алдакчыл кешене яратмыймын. Яратмыйм теге ярамсыкланган кешене яратмыйм. Ул кеше нинди бар, шундый булырга тиеш. Ул үзенең фикерен туры бәреп әйтергә тиеш. Шул вакытта гына кешене белән аңлап, кеше белән дус булырга мөмкин. Соңгы вакытта укыган китабыгыз яисә караган фильмыгыз?
Телевизор карарга вакытым юк, әмма ләкин соңгы вакытта әле менә дүртенче тапкыр кирләй укып, укып бетереп барам. Лев Николаевич Толстойның «Война и мирны» дүртенче тапкыр укып бетереп барам. Сез беләсезме, шушы укыган саен ниндидер Аны бит инде мәктәптә бирәләр бит инде. Мәктәптә бит инде укысы килми, авыр. Шул ук ну, ничек менә ул Наташа Ростованы да аңламыйсың, Балконскийны да аңламыйсың бит инде. Ә, менә хәзер мин аларны аңлыйм. Чөнки дүртенче тапкыр укып, укып, менә ниндидер Толстойның һәм шушы дәвернең ниндидер бер

Сезне бүгенге көндә иң борчыган нәрсә?
Мине генә түгелдер инде, бүгенге көнгә иң борчыган нәрсә менә шушы булган пандемия дип әйтергә кирәк. Чынлап та, бөтен әйбер, бөтен борчыган әйберем шул. Инде Алла бирсә тиз генә бит, тиз генә бетеп, театрларыбыз, гомумән безнең генә театр түгел, бөтен булган театрлар, бөтен булган театр концерт, театрларына түгел, бөтен булган предприятиеләр, учреждениеләр

Әллә инде һәркем үзенең спектакльнең режиссеры булырга тиеш дигән фикердә торасызмы? Шундый әйтем бар ул, һәркем үзенең язмышын үзе яза дигән сүзләр бар ул. Кайбер чакны ышанып та китәсең язмышка, кайбер чакны. Әмма ләкин ничек кенә булса да, без һәрберебез, минемчә, минемчә, минем һәрберебез үзебезнең язмышны үзебез язабыз. Тырышабыз, тырышып, тырышып эшләгәндә генә, баш белән, уй-фикер белән эшләгән вакытта гына синең язмышың алга матур булып барачак. Тегеләй дә яшәп була, болай да яшәп була.
Тегеләй дә гомер үтә, болай да гомер үтә. Болай да гомер үтә. Ә шушы эз генә биргән гомерне, шушы Ходай Тәгалә биргән гомеребезне матур итеп яшәсәк иде. Үзебезне җәмгыятькә, кешеләргә кирәкле итеп, кирәкле итеп үзебезчә яшәп, Кемгәдер үзебез менә ниндидер әйбәтлек эшләп, алмалыклар болай да күп дөньяда. Әйбәтлек кенә кирәк. Тырышлык кирәк, әйбәтлек кирәк һәм ихтирамлык кирәк, игътибарлык кирәк. Зур рәхмәт, Фирзәт Фәрит улы, сезнең белән сөйләшү бик рәхәт, бик канәгатьлек хисе тудырды. Һәм чынлап та тамашачыларга да әйтәсем килә, Фирзәт Фәрит улы язмышын үзе язучылардан.